vel tlan tur kan la nei a ni umm ae an thim chhe dawn lo va umm aw dai te pawh an lo bawm ve deuh a nih hi boruak hi. a nuam khawp mai a ti deuh sung tawh maw khawlum ah ruih ah kan tlan nasa deuh hlek a mahse khawlum pawh kha a nih na takah chuan a zia tho tho ka tia. lum chhe lutuk chhan hma chhan lem lo maw heta tanga silawm peng hi K M sawmthum leh pakua a vei lamah pên tur eng nge khaw hming kha aww umm a hriat theih mai ang. an ni tla fel ta a kan thim deuh det ang a mahse kan thim kan thim chhe lo ang umm lai hi cement siamna hmun pui te lo a nih hmel a khi an chhak lampang khi maw umm ni tlak hnu hian a thim chak hle mai. hneih chhun te hi a zing rei rei mai a maw a vawt var mai tawh a eh hei hian hei ho hian meikhûn lo chhuah nasa em a nih hi ve deuh bawk a khaw engah zêl hi chuan tlân hi la duh thusam a nia mahse hei kan tlân daih tûl tûl a a nuam tûl tûl tawh mai. ri mai teh ang. Battery leh tih vel pawh rem lutuk tawh lo mai teh ang chuan chu silawm hi kan zan duh dawn chuan umm-- a lak tlak lutuk tawh dawn lo maw tun hi inam deuh mai teh ang hei hi chhum zing chhum hei hi chhum te hi zing tak tak a khulai deuh mai sawn ah khan silawng za pathum a intia kilometer thum vel chu kan tlan leh tawh in ka ring a za bawr vel. Tlan turah la in ngai phawt ang aw. Vawiin chu zep lo ah chuan kan tlung ang reng harsat na eng eng emaw lian tham te reuh te pawh ni se lian tham chu sawi loh te reuh te pawh ni se aaa han tawk lem lo a kan tlan chuang viau mai lawmawm. ke tih te emaw eng eng emaw a chen loh palh duh hian chen loh palh hian a sawm duh thin a umm an tlai tual tual a nuam tulh tulh mai zanah pawh thleng ila maw kan la tawn ngai loh vek a ni tawh a a nuam hrim hrim umm thil thar vek a ni ta awm e han tan chuan tih hian mi te chu an kal zing alawm maw en tur pawh a tam riau tawh si lawng lek lek te chu a nihna takah chuan. mahse kan la kal ve ngai lo kan tan chuan thil thar vek a hlu bik em em a ni ringawt mai chinah pawn sawi tawh kha motor lian ho ina pu dan lo an lo tam lutuk a kha motor lian ho khanga hun kan paih nasa lutuk kha maw ui awm ber mai a ni tawh a chhum te a zing deuh bawk a ni tlak hnung ah hian khua-- a thim chak khawp mai reuh a na a hrim hrim in silawng tih te meghalaya ho hrim hrim hi ram hrim hrim hi chhum hian a duh khawp mai a ni thin a lo ni tak tak dawn a ni ang hei leh zual a la maw a khawi lai khaw te emaw kan thleng leh tawh ang hei a hming hi kan hre thin si lo a maw a buai a fahan nei e. kalkawng kan hmu thei mang rang rang hle em le chuan umm helai khua zawng zawng pawh tun ang hun velah hi maw han tan thil thar vek kan ti tawh kha a eng emaw ti nawm phian zel a nia umm. duaina thim tawh a a la lang thei hlawm em ang chu maw han camera hi-- zan lampang te hi a ngam viau hran lo a en tlak te chu la ni em ang chu maw hei an nei eng hlawm lutuk a kalkawng rang rang hmuh har ava han nuam vang vang thin ka a ahh khawl lian pui pui kha lo awm leh thin a maw kan hmu thut thin a chu chu nia santlan a ninawm em em a chhan chu. Kan insawh ngheng ang tih hlawhma fimkhur a ngai awm hman hmawh lutuk hman lo ang aii hum aaa tun ang nikhaw tak khi chu kan tawng zan zan lo mai thei nia. nuam veuh veuh tak hi a ni ring maw eh ui ah va hmu lo tauh va tar nga chiah chiah tunah Shillong lei lung rah a chak awm tawp hle mai englo na kha gps enna tur vel phone hma unna tur vel tam tah hian lo awm se tha tur tha tur a nia maw hei la dream bike maw e aw eh e aw a la um dawtpui hei la dream bike kan thleng tawh a ni aw la dream bike Aa nuam tak a ni a hit var tawh maw a khai nia duatpui te khua duatpui lo en atan hei duatpui la rim bai kan thleng ta Eeee khaih a va han nei e Lai an kawng siam te hi a lang chiang thei ang emaw an ran a ni khu vet ti vet mai an be aww a lo ti lang hman lo a ni. zawai ah kan awm mek a tunah hian ta tang hian silawm hi kem sawmnga pariat bawr vel a ni ni ruk leh chan ve ri tep a aw kan han hmuh lo lo lo ang. Tihian aw tihian game sawmnga pariat bawr zawh chu chance chhunga rei tawh loh tur a ngai la kalkawng te a tha maw a riat hian duk leh a chan ve rep rep a an chawi zuai ang a kal leh ang a ze e a nuam e heng zan tlan te pawh kalkawnga chha lem lo a nuam fap mai boruak a nuam lutuk a maw a ze lutuk. Tlui ta tang khan kawn kha a awm a ding lamah khan kan peng thla ta se mak ka ri deuh hlek a mahse a lo dik a zawai khawpui ve deuh tih ila eng lo kha chu kan pel ta deuh si a ni aw engtin mawi tih mai tah hian a chhuk tha maw. Tah hian a chhuk thla chuan a vi ang deuh hian a chho a, hetin khi lai road kha a ni ta maw? Tah hian kan chho leng a kan ta tha tlang dawn mai. Google map kha kan han ring lutuk a, min hruaina lampang kha a nia, a la inpawh chho vek leh nghal tunah min hruai dawn. Va han lawm awm in a va han intha chhun thlak tak em umm. He lampang te chu thingtlang kawng daih loh awm khu lai deuh lawk hawn kalkawnga tawp a ti. A va han buai thlak. aw silawng khaw chhung ral atanga lan dan kha a va han mawi ngai tak e aww ka la tha ka la ve hman loh a hei silawng khaw chhung tak pawh aaa kan lut har hemi silawng thlenthlak hma kilometre sawm pakhat an awmah khan a khaw hming kha maw ka hre thei thlawt lo a. khatah khan phone te khan han charge a kang tlai ta lo lo bawk a te kan ti a bakah g p s kan hman duh vang te khan i pakhat deuh bawk a aaa kan hman hmawh ta lo lo lawt a han chawl ti viau phawt a chuan aw aaa a lang pha chiah lo a mahse. tichuan kan chhuak leh ta kha nia aaa kan hmanhmawh lutuk loh hei mizoram house pawh kan lut thleng mai tur a ngai ang umm a han lawm awm tak a ni a han hruai ngat mai a lei lung hrim hrim hi chu mizoram nen chuan a inawm hleih hmel ka ti. Mizoram a in la nuam zawk ang haha in sak dan kal phung hrim hrim te maw kan khawpui awm dan hrim hrim te a han in ang tawh khasi ho hrim hrim chuan he lampang ho hrim hrim chuan an sawi dan a nih chu ihh khawi lai maw bathlar zau tak a maw an nei tlang pui thin a Mizo in sak ve thung ah chuan. Aa tlangpuiin kan ram ina daih chin chin hi kha han chhung khung pup thin a aaa an hniaih ah chuan varanda a chhawng anih chuan floor tinah te hian an nei duh tlangpui ten tia anih pawh ka ring hei. a han buai zat tak a tuna kan kal dan atang hi chuan kal leh dawn ta ila kan bo leh nghal dawn leh hi ke ni ho chu maw aaa zan thil te lo ni deuh bawk a aaa kan bonus a dawn lutuk aaa va han lawm awm umm aaa ka la ui chu a chin a thla ka la ve hman ta lo kha ka ui hle a ni umm aaa. Hi mahni chuan kal vak ngaihna kan hre dawn hauh lo a nih hi phawt mai a maw hei hi ni dawn maw ka ti a kan on leh vel a Mizoram house a ha van nuam awm em. Aa khai aw khawlai nge kan bo tan na kha youtube ah khan maw ti a min rawn hruai hlauh a tah ka lo hmuak ang che Ti duh bawk si lo a, lut ang lut ang. Eee khai khai khai khai khai kan ai ti em maw. Kan lo kal duh zawk hi ti em. Vawt lutuk.